Тимофей Иванович тыһыынча тоҕус уон алталаахха, оттон Иван Иванович тыһыынча тоҕус сүүс биэс сыллаахха Мэҥэ Хаҥаласна оройуонугар Таҕай нэһилиэгэ төрөттө. Тимофей Иванович тыһыынча тоҕус сүүс түөрт икки сыл бэс ыйыгар Советскай армия кэккэтигэр ыҥырыллан барбыта. Кылгас кэмҥэ өйөнөн Алтаевскай ордер командирын идэтин баһылаан, Арҕааҥҥы фронт икки сүүс сэттэ уон номердаах Демидовскай стрелковай дивизия Оттон иккис полкатын тааҥканы ута охсор тоон алта миллиметр даҕайыа. Сэрии туһунан кэпсиирин олох сөбүлээбэт этэ. Киһи киһиэхэ кэпсээбит ыҥыыр дьыалата куһаҕан. Хаста да өлө-өлүү айаҕыттан кыл мүччү бэйэтин сатылынан, сытыы өйүнэн быһаммыт. Түөрт сыл сэрии толоону бааһырбатах гынан баран иккитэ улаханнык контузияламмыт. Бастакы контузиятын поездынан айаннаан истэхтэринэ өстөөх самолеттарын бомбалааһыныгар түбэһэн ылбыт. Поезд тохтообут. Онно аттыгар улахан фугасный бомба эстибит кинини бүрүтүннүү көмөн кэбиспит. Ону советскай солдаттар буланнар тыннаах хаалбыт. Иккис контузиятын сэрии хонуутугар ылбыт. Өстөөх тааҥкаларын автоматчиктарын кытта утары киирсибиттэр. Расчета немец автоматчиктарын ытыалаабыттар. Кини пушкатынан соҕотоҕун ытыалаабыт. Онтон ойоҕоһуттан тааҥка кэлбитин ытары пушкатын станицатын эргитэн эрдэҕинэ, тааҥка уоруттан орудиятын прямое попадание оҥорор. Эһиллэн хаалар өйүн ситэр. Госпитальга биир дөйдүнэ. Түөрт сыл сэрии толоонугар сылдьыы ыарахан усулуобуйа контузиялар доруобуйатын айгыһаппыта. Кини бойобуой суола Воронеж куораттан саҕалаан Арҕат Дивинатын, Кольляндиянан салҕана, Кыайыыны Венгрияҕа көстүбүт. Ити этэргэ дөбөҥ, кини төһөлөөх элбэх дэриэбинэлэр, куораттар, нэһилиэнньэлээх пууннар өстөөхтөрүттэн босхолообута буолуой. Тимофей Иванович уоттаах сиэргэ хорсун быһыылары көрдөбүн. Хорсунун иһин медалынан тыынча тоҕус дьону биир дьону биир сыллаахтыга Улуу Аҕа дойду сэрэтиитигэр Германияны кыайыы иһин медалин Аҕа дойду сэбиэтин он биирис степеннээх орденынан наҕараадалыммыта. Тимофей Иванович кыайыы кэнниттэн салгыы армияҕа сулууспалаан баран тыынча тоҕус дьон алтыһыылаах муус устар ыйга дойдута эргиллэн кэлбитэ. Кыратык сынньана түһэн баран үлэ үөһүгэ түспүтэ. Тыынча тоҕус түөн алта тыынча тоҕус бион сылаахтарга Саха СССР тыа хаһаайыстыбата министерствотыгар инженер-тутааччынан тутуу хонтуоратын проектнай сметнай бөлөҕүн начальнигын үлэлээбитэ. Тыынча тоҕус бион тыынча тоҕус бион икки сылаахтарга заготовка министерствотыгар старший хлебный инспекторынан продуктатын хаачыстыбатын управлениетын начальнигын солбуйааччытын үлэлээбитэ. Тыынчыталыс бион икки бион бэс лаахтага Любецкай куоракка СССР заготовка министерствотын үрдүкү заготовительнай оскуолатын үөрэнэн экономист организатор идэтин ылар. Тыынчыталыс бион бэс бион талыс лаахтага Дьокуускайга СФСР килиэп продуктатын министерствотын государственнай килиэп инспекциятын управлениетын начальнигын СССР ас продуктатын промышленноһын министерствотын инспекторын АССР коммуникабельнай баан инженерин таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. тыһыынча тоҕус бүтүн он тоҕус алтыонньус сыллаахтарга СССР тутууга уонна архитектураҕа управлениетын инженер инспекторынан Дьокуускай куорат олох-дьаһах управлениетын инженеринэн үлэлээбитэ. тыһыынча тоҕус жүз алтыонньус сыллаахха доруобуйата улаханнык мөлтөөн инвалидностька тахсан үлэттэн уйуурга күһэллэбитэ. Тимофей Иванович пенсия тахсан баран төрөөбүт сиригэр бүтэйдэххэ Мэҥэ Хаҥалас оройуонугар олорбута. Манна кини маҥнай балаҕан туттан олорбута, оттон нэһилиэгин дьоно киниэхэ дьиэ тутан биэрбиттэрэ, онно тыынча тоҕус тоҕуон сыллаах өлүө диэри олорбута. Сэрии инбэлиитэ буолан кэргэннэммэтэҕэ, төрөппүт оҕото суох. Оттон быраата Иван Ивановичтар Букин кулун тута ый сүүрбэ төрдүс күнүгэр тыынча тоҕус сүүс бүбэй сыллаахха Төрөөбүтэ. Бүтэйдээх икки класс оскуолатын сэрии саҕаламмыт сылыгы бүтэрбитэ. Салгыы Дьокуускай педагогическай техникумҥа үөрэнэ киирбитэ. Педтехникум маҥнайгы курсын бүтэрэн баран үөрэнэр усулуобуйата суох буолан Маайаҕа тахсан радиоузелга монтиордаабыта. 1993 сыл ыам ыйын 30 күнүгэр Чурапчы Ай военкоматыгар Амиа ыҥырыллан тас Монголия отут-алтыс мотострелковай дивизиятын сүүс-тоҕус тоҕус мотострелковай полкатыгар сулууспалаабыт младшай командирдара үөртэн бүтэрэн младший сержант буолан стрелоктар отделениетын командирынан сылдьыбыт. Дивизияҕа иккис моторизованный корпус састаабыгар Манчжурияҕа стратегическай киинин кииригэр кыттыбыт. Ол сибирскай Дьоппуонускай сирэй Манчжурияҕа Кантунская армия соҕуруу Сахалиҥҥа уонна Курильская Аыларга Дьоппон армията кытайытынан түмүктэммитэ. Япония капиталистии туһунан актаны лии баттаппыта. Иван Иванович Япония кыайыыһын мэтээлинэн наҕараадаламмыта. 30 лет победы Великой Отечественной войне, 1905-1905 сыллаахтарга Юбилейнай миитэрдэрдээх. Уйбаан Уйбаанабыс улахан ыал ытыктанар аҕата этэ. Кэргэнэ биһиги хос эбээбит Чурапчы Кытаанаҕыттан төрүттээх Мария Михайловна Уйбаанныын уһуннук бииргэ үлэлээбитэ. Сибээс эйгэтин бэтэрээнэ. Алта оҕону төрөтөн, иитэн-үөрэтэн, ол аатынан ыал оҥоттообуттар. Оҕолор сиэннэр Дьокуускайынан, Ньургүйүнэн, Саккырыынан, Чурапчынан, бүтэйдээҕинэн халыҥ аймах буолан олороллор. Иван Иванович армия сэрии кэминээҕи ыарахан усулуобуйаттан да обедта улаханнык аргыйа, сэриин инбэлиитэ буолан кэлбитэ. Быраастара эмп көмөтүнэн сылдьыбыта. Асылдьах ыйын түөрт күнүгэр тыһыынча тоҕус жүз тоҕус бэс сыллаахха ыарахан ыарыыттан өлбүтэ. Бу курдук сэрии-уот сыллара үгүс сэбиэскэй норуот дьылҕатыгар ыра сутуллары хаалларбыта. Маннык алдьархай хаһан да хатылымматын.